Zirui chu rilruna leh lunghlur zetin a haw a, a in kawtah chuan Sherwani-in a lo nghak reng a. Sherwani chuan a activity neih turah a thawmhnaw hak tur thlan a ngaih thu hrilhin, chumi thlan tir tur a lo kal nih thu a lo hrilh a. Zirui chuan, Chutiang lam ka ngaihtuah peih rih lo a, nangma'n lo thlang la, ka ring tawk che lawm tiin a luhsan ta nghal a. Sherwani chuan ngaih tha lo deuhin a thlir liam a. Zhengbo Shu rawn lang lehin drum set a vaw ri bur bur a, Mister Gu chuan a aia rang a vaw leh turin a lo fuih sauh sauh bawk a, theihtawp chuahin a vaw rang tulh tulh a, a hmasawnna pawh hmuh theihin a lang chhuak ve zel a. Bo Shu pa chu Ke Hri Ni leh Secretary Hriana nen an rawn lang a, Hriana chuan President Tian Hoan press conference-a a thusawi chu Bo Shu pa a rawn entir a, President Pianho chuan Zhengbo Shu chu hun rei tak a ta tawh a taksa hriselna lamah harsatna a nei vanga zai lama chhunzawm theih loh thu leh a hmachhawp la neih zawng zawng suspend sak rih a nih thu te, an company in an contract a tihtawp sak lai lawk thu te a rawn puang ta rup mai. Chu veleh Bo Shu pa chu a thinrim ta, He pa chungah hian eng thil nge ka tih? Ka fapa vanga sum dah khamtir min duh a, chutianga ka tih chuan Ka fapa sum high luh atanga share neih ve ka beisei chu a huatawm viau em ni? Mi zawng zawng hmaah ka fapa a beng ang a ni sin. Chentian haw i la hre dawn khawp mai tiin a invopung ta nghal hluai a. Yang Zhenzhen i rawn langin Vice President hma hnenah kalin, Khatiang khan engtin ngei'n tih theih? Bo hru dam lohna chungchang pawh Press mi te hmaa thup hram hram turin President-in min hrilh zawk asin tiin thinrim zetin a chhuah chhal nghal a. Vice President ma chuan, Chutiang a nih chuan President va zawt ta che ka ti ni hleinem a lo ti hlauh si a. Rang taka chhuakin Vice President Dui hnenah kal lehin, Bo Hru pawh in hma sawnin dam lama pan ve zel asin. Engatinge hetianga President hian a tih mai le? Sut leh turin min ngensak rawh tiin khawngaih a va dil leh a. Vice President Dui chuan Bo Hru pa leh President in Thil pakhatah inhriatthiam tawn lohna an neih vang a ni ber a, mahse chu erawh ka hrilh theilo che. President hian thuthlukna a siam tawh chu a sut tawh ngai lo, kei pawhin ka sut tir theilo tiin a lo chhang leh a. Zhenzheni chu mang ang taka chhuak leh nghalin Director Yu leh Director Liu te hnenah kal leh nghalin President thuthlukna chu sut leh tura ngensak turin a va ngen leh a, mahse an ni pawh chuan kan hotu lu ber a ni a. A thusawi anga awm ve mai chauh kan ni. Chutiang ti tur chuan thu kan nei ve lo a ni, tiin an lo chhang ve leh a. Zhenzheni chu beidawng takin a chhuak leh a, Director Liu chuan, President pawh he thilah hi chuan a kal thui mah mah ni, a ti sap a. Director Yu pawh chuan, Khatiang dinhmuna Zhenzheni hmel hmuh kha hreawm ka ti khawp mai, kan tanpui thei bawk si lo, a lo ti ve bawk a. Chutih lai chuan Bo Hru chuan press conference chu a lo hmu ve chiah a, a thinlung chu a kehsawm ta mai emaw tih tur a ni. A en lai reng chuan Keshinin rawn call in, Press conference kha i en em? I pa te nen kan en a, a thinrim khawp mai a, in President hmu tura ka la tum a, i kal ve dawn anih chuan ka lo kalpui ang che, a rawn ti sawk sawk a. Bo Hru chuan, A ngai lo vang, Tih chavin a chhang a, call off in thinrim takin pawn lam a pan a. Mister Gu pawh rawn tho chhuakin Zhenzheni a rawn thleng ve chiah bawk a. Zhenzheni chuan press conference i lo en ve em a rawn ti zum deuh duih a. Bo Hru thinrim lutuk chuan hetiang tur hre lawk sa rengin training min lak tir a maw? Ka tan enge training hi a tangkaina? Stage ah pawh zai thei tawh rih lo tur hian mahni inchhungah Bang phena zai turin a mi hetah hian ui ang mai a tihnawmna ka ni a, tiin Zhenzheni chu a an khum ta phiar phiar a. Zhenzheni chuan intla hrung takin, A nih tur ang a ni vek tawh a, thinrima inhauh hi awm zia awm lo. I damna tur kan buaipui hmasak phawt a, a chinfel dan tur kan ngaihtuah dun zawk a ngai a nih hi, tiin a chhang a. Bo Hru chuan, Eng chinfel dan tur maw? Hun rei tak ka chawlh a, helai hmuna ka training chhung hian Midang te hlawhtlinna ka thlir mai mai dawn em ni? Chinfel dan a awm lo tiin thinrim zetin a chhuahsan nghal a. Bo Hru chu a inah rawn langin rilru nat takin khumah a bawk reng ringawt a. Ngawi ringin a u Yirani rawn lutin a hnungah chuan a rawn beng thawk a. Bo Hru chuan, Zhenzheni emaw tiin ka tum reng a ni lo ania, i thiam loh engmah a awm lo. Ka thinrim leh Ka tuar lutuk khan midanga chhak chhuahna tur ka duh a, tu lakah nge ka tih dawn ka hre lo a ni, a lo ti sap sap a. Irani chuan, A haw hleinem che tiin a lo chhang a, Bohru chu rang taka tho nghal thuaiin, Ka u, ngati ngei lo kal a, a han ti ngawt a. Irani chuan, I shock nate chu enge a an tawh ka rawn hre duh a, tiin Bohru pawh chuan damdawi a ei char char a, a that tawh viau thu te hrilhin Irani chuan an ina haw ve rih turin a hrilh a. A pa pawhin khatiang thil kha tihnawn a tum tawh loh thu te hrilhin Siana lak atanga hre chhuak chauh an nih thu te a hrilh a. I lo haw loh chuan Siana'n ama vanga inhawta ah ngaiin hreawm a ti lutuk ang. Company atangin a ban phah tep leh nghal a nia, a ti a. Boshu chuan Siana tan engmah buaina tur a awm hleinem tiin a thawhsan a. Yirani chu tho ve leh nghalin, Ka nu lunghlu pek che kha min lo pe rawh, Europe a thawn turin ka va dah ange, a ti a. Boshu chuan

Ka duh thu ka hrilh vang che em ni? tiin Zu chu a va pe lui leh a. Zirui chuan thawhsan in, Haw tawh rawh, ka tihpalh lutuk, a ti ta ngawt a. Siawani chuan, A hma chuan zen zen i duh thin a, mahse i hnar a. Tunah kei chuan ka duh che tih hria la, ka duh ringawt alawm. Min hmangaih let ve kher ka phut hlei nem. Keimah zawk hi ka thiam lo a ni. I ina rawn kal tur pawh ka ni lo sin.

Zhenzheni chu company lama rawn langin a bungrua-te chu a lo seng khawm mek a, a hawn let theih thil zawng zawng chu la khawmin a inpawm chhuak a. Staff-te zinga thianpa ve deuh ber chuan lo biahin, I a hle mai. Mi pangngai chuan Yiziri agent hna kha an hnar lovang. Engtin nge Bo Shu tan thawh ila tum tal theia i a e mai tiin a lo hau ve a. Mahse Zhenzheni chuan, Bo Hru khalh kaltu chu keimah ka ni tih leh a beidawn loh phawt chuan Bo Hru chu a beidawn loh tur thu hrilhin a kalsan a. Director Yiu office ah lutin company a chhuahsan ta a ni tih a va hrilh ve a. Director Yiu pawh chuan nakinah department dangah lak let lehna che ka lo ngaihtuah ang a lo ti thuai a. Mahse Zhenzheni chuan, Ka lawm khawp mai, Mahse Bo Hru hi ka phatsan thei lo a ni tiin a chhang a, a la inchhir ang tih hlauvin inngaihtuah chiang leh turin Director Yu chuan a lo hrilh ve bawk a. Zhenzhini chuan, Bo Hru assistant atanga inzir chho ka ni a, kan inkawm ngei em em bawk a, heti maiin ka beidawn san thei lo a ni. Nihna chu hming mai mai alawm, ka hna chu Bo Hru tan beihletpui hi a ni tiin a chhuahsan ve leh a. President pawhin rawn thlir thlahin chibai an inbuk a. Staff te pawh chuan Zhen Zheni chu an lo au ve sap sap a, eng dang sawi lem lo chuan. Bo Shu an chawlh tir hun chhung atan company chu a chhuah san ta ruai ruai a. Hlim lo zetin an in lam a pan a, an in tual a va thlen chuan a beisei loh lutukin an in a bungrua chu an lo thiar chhuak mek a.

I bul hnai a lo awm ve hrim hrim pawh hi ka thei tawh lo, ka insum thei tawh lo a ni tiin motor ah a luhsan a. Zhenzheni chuan a rawn la au hram hram a, a thian tha ber pawh chuan a kalbo san ve leh ta. Khawhar leh hrilhhai em em in an inah chuan a lut a, Hriawani nena an hun hman dan te ngaihtuah let in a awm dan chu a hrethiam lo hle mai a. Hriauani roomah te lutin a khumah chuan a thu a, a in chu a reh tlawk tlawk mai a. Bushu chu Yirani chuan a pa inah a hruai haw ta ngei ngei a. Keshini leh Secretary Chiana pawh lo awmin hlim takin an lo chhawn vek a. Bushu chu a pa study roomah lutin a pa chuan, I lo haw maw? lo ti vat a. A pa bialnu chuan, Lo inkawm rawh u tiin a chhuahsan a. A pa nen chuan titi duhnin an company in a hmachhawp engkim an tihtawp sak rih avang chuan a pa chuan, I zai chhunzawm leh theihna tur kawng ka dap sak ang che. Mahse thil pakhat i tih ve ngai ang, tiin a hrilh a. Chutih lai chuan Keshini chu Boshu te awmna room a luh tumin a rawn kal a. A luh hma chuan an tawngri chu hria in lut loin a ngaithla ta zawk a. Boshu pa chuan, I tih tur chu a rang thei ang ber a Keshini hi nupuia neih a ni, a ti a. Keshini chuan chu thu hriat chuan pawn atangin a lo hlim em em a. Mahse, Boshu chuan, Ka pa, ka hrilh tawh chi kha. Keshini nen hian kan inkar a engmah awm lo. Ka hmeichhe hmangaih chu Yang Zhenzhen a ni, a ni lo chu midang ka nei thei lo, a ti nghal hmiah a. A pa chuan Keshini i neih chuan America ah contract i sign anga zai i chhunzawm thei dawn asin. I agent nen khan in neih ula i zai chhunzawm thei dawn em ni? Chu chu i thlang duh dawn ami a han ti leh a. Boshu chuan Zai pawh ni se, Yang Zhenzheni pawh ni se, ka hloh phal lo ve ve. Kan hma hun chu kan pahnihin kan ngaihtuah ve mai ang chu tiin a chhang let a. A pa chuan secretary Chiana chu ko lutin, Ka fapa hian mahni ke a din a tum tawh a, hei hi lo chhinchhiah rawh. Pakhat hnaah chuan, Ka fapa hi sum leh pai vawi khat mah pek a ni tawh lo vang. Tanpuina pawh engmah kan chhungkua atang hian a dawng tur a ni lo. Pahnih hnaah chuan, Tu mah in, thu lai rem turin min ngen lo bawk ang che u, a ti ta riap mai. Boshu chuan, In beng dai teh, ka hre chiang che lawm. Ka la thutak vak peih lo ve a, tiin a chhuahsan a. A apartment ah luh tum in a card chu phawrh a, mahse a card hmang chuan a hawng thei ta tlat lo. A va mak ve a dik reng sia tiin a han tinawn leh thin a, chutih lai chuan inchhung lam atangin a rawn inhawng a, mipa pathum an lo ding reng a. Boshu chuan, Tute nge in nih, ka inah hian engvanga lut nge in nih? a ti nghal a. An zinga pakhat chuan, I in luam an pek a hun tawh a, i pa in a pek duh tawh lo vangin in dangluah tur i zawn a ngai dawn a ni tiin a lo chhang a. Bo Hru chuan, Tun tum chu a ti tak tak ta ni maw? tiin, Ka thawmhnaw thenkhat ka la thei angem? tiin a zawt a, I duh duh va la ta che an lo ti a. Bo Hru chu lutin a thawmhnaw thenkhat chu a han khung a, Zhenzheni tana ka mi zalei sak, a paih sak hnua mi dangin an lo chhar, a lak let leh tak pawh kha la chhuakin a keng bawk a, a lemziakna bute nen bag pahnih khai chhuakin a in chu chhuahsan ta a. Hotel ah riah tumin a lut a, receptionist hnenah chuan room book a duh thu sawiin a card chu han pe a. Receptionist chuan i card hi a hman theih tlat loh, a dangin a yem a rawn ti a. Card dang chu phawrhin a han pe leh a, mahse a hman theih chuang loh. Bo Hru chuan, Ka book leh lo mai ang tiin a chhuahsan a. Hmun danga kalna tur hre ta lo chu Zhenzhen-i in lam a pan ta ngawt mai a. Mahse, chumi zan kher kher chuan Zhenzheni chuan, Shiawani awm si lo va, ka haw peih rih lo tiin Mister Gu dawrah hna thawk mawlh mawlh a. Bo Shu chuan tualah chuan a nghak reng a, Zhenzheni gate kawngka atang chuan an in leh a kut vel chu a bih thla a. Chutih lai tak chuan Pa pakhat leh Pitar pahnih rawn kal in, Hei hi tu kar nge maw ni le? tiin Boshu chu an rawn hmu nghal a. Helaiah hian eng ngei tih tiin torchlight in an rawn chhun eng pup pup mai a. Boshu chuan, Ka thian te ka nghak a, tiin a chhang ve mai a. An ni chuan, Hmelhriat loh helai a awm reng kan rem ti hleinem. Ruk ru bak i ni lo ang. Helai hmun veng tura ruat hi kan ni a. Committee room ah lo kal rawh tiin an ring hlel nghal a. Chutih lai chuan Zhenzhini te in luah neitu Pi Thawi kha lo kal ve in, Ka in luah tu te thian a nih hi ka hria lawm, mi tha tak alawm a nih, kal rawh u hmun dang va check rawh u tiin a hnarsawn a. Pi Thawi nena an in biak lai chuan Zhenzhini chu rawn haw ve ta. Pi Thau-i chuan, E, Zhenzhen-i pawh rawn haw ta e, hei i bialpa ina nghak rei lutuk tawh che, inhau tawh suh u aw, tiin a kalsan a. Zhenzhen-i chuan a be lem chuang lo va, kawngka chu hawngin in chhungah lo lut rawh, a ti a. Bo Hru chuan nui sakin a zui lut a. Bo Hru chuan Zhenzhen-i hnenah chuan ngaihdam dilin, a tawngkam mawi lohna te, a pawr em em avang te chuan ngaidam turin a ngen a, Zhenzhen-i chuan, Ngaihdam i dil vawi khatna ni ang maw? Ka ngaidam a che, tui hi in la, i sawi tur dik tak sawi tlang law law rawh, a ti nghal a. Bo Hru chuan tui chu a han in zo a, a ding hluai a. A nih chuan ka han sawi tan nghal mai anga, zan in chu hetah hian ka riak ve law law ang. Sofa ah hian ka mu ang tiin sofa ah chuan a thu nghal chat a. Zhen Zhen-i chuan phawk zetin engtin mawi tih a, a rawn ti hu a. Zhenzheni chuan, Kan pahnih chauhin in te tak teah kan awm tlang thei lo, chhuak rawh, thil mawi pawh ni lo tiin a bag chu dah chhuah sak a tum a. Bo Hru chuan rang takin a la let a, Zhenzheni bawk chuan, Zan a rei tawn nia, a hming chhiatthlak dawn a nia tiin a hrilh leh a. Bo Hru chuan, Khawnge Hriauani awm lo mi a? tiin Hriauani room chu a va bih a. Zhenzheni chuan a insawn chhuah thu hrilhin, Chu veleh Bohru chuan thil tha hi chu a tawpa thleng leh nge nge thin, tiin lawm zetin Zhenzheni room atangin puan thuah te, lukham te chu a va la chhuak a. Zhenzheni chuan, Khawi min pe let rawh la lo ang tiin a lo pawt buai ve chen a. Bohru chuan khumah nam thluin a chungah chuan a zuk un hnai a, I bengchheng lutuk i hria maw? tiin a thawhsan a. Hriawani room ah mutbu a phah mawlh mawlh nghal a. Zhenzheni chu ning hmel pu zetin a rawn lut ve a, Boshu chuan, Nga ti nge maw khati a iner chiat reng le, ka room a mi tur hi bungrua lei bel angai nih hi, a tla ti sauh sauh a. Zhenzheni chuan, Rei tak awm i tum a mi? Nga ti nge i apartment a i let dawn lo? tiin a zawt a, Boshu chuan, Chhan eng emaw vanga a let thei tawh loh thu sawiin, khati khan chiau reng te suh va ngu tawh rawh tiin Zhenzheni pawh chuan, Zan in chiah i awm ka phal tiin a chhuahsan a. Kawngka chu a khar chip zo lo leh ta nghal a, Boshu chuan tlem teh tal pawhin tha i pe thei lo maw ni le tiin a va khar chip leh a. A tukah chuan Zhenzheni zing tho chuan Boshu room chu hawngin a va en a, Khawnge maw zing kar a kal leh a ti sap a. Chutih lai tak chuan Boshu chu rawn haw in, Breakfast tur ka va lei lawk a a rawn ti lut a. Zhenzheni nen chuan ei dunin, Bo Hru chuan, Hetianga zing boruak thianghlim dawn hi lawm nuam ka ti. Ka hmeichhe hmangaih ber ka nei anga, fate neiin chhungkaw hlim tak ka dinpui anga tiin a titi bawrh bawrh a. Zhenzheni chuan fiam thuin, Ka lo intar viau lawk teng che, engvanga chhungkua din te ngaihtuah chhuak ta mai nge mawni le? tiin a han zawt fiam a. Bo Hru chu lai deuh thutin sawizawm tur a hamhai ta nghal a, chhang chu laiin a pet zui ta daih a. Zawi sapin Tukinah breakfast lei nan hian i parsa mi pawisa ka la a, a ti a. Zhenzheni chuan a ei lai tawp hmak a, ka pawisa i ru maw tiin phawk takin a va en a.